Ирыстоны рӕсугъддӕр ӕмӕ цымыдисагдӕр кӕмттӕй иу у Дыгургом. Дардыл хъуыстгонд сты йӕ урссӕр цъититӕ, фынккалгӕ ӕхсӕрдзӕнтӕ, нӕзы хъӕдӕй ӕмбӕрзт хохы фӕхсытӕ ӕмӕ айнӕг къӕдзӕхтӕ. Дыгургомимӕ баст сты бирӕ историон таурӕгътӕ, тӕмӕссаг хабӕрттӕ ӕмӕ алыгъуызон адӕмон зарджытӕ. Ӕппӕт уыдӕттӕ сты йӕ ӕвӕджиауы кад ӕмӕ намысы вдисӕнтӕ. Ацы комбӕсты адӕм тынг раджы кӕй ӕрцардысты, ууыл дзурӕг сты археологон ӕмӕ архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ. Доныфарсы, къуымбылты, къӕмынты ӕмӕ гӕлиаты цы алымӕты рӕсугъд бронзӕ конд дзаума ссардтой, уыдон. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, уыцы бынӕтты цардысты кӕддӕр Нартӕ, Царциатӕ ӕмӕ Алантӕ. Сӕ номыл баззадысты незаманты арӕзт цымыдисаг зӕппадзтӕ, цалдӕр уӕладзыгонгӕ нӕхтӕ, ӕмбисонды галуанты хӕлддзӕгтӕ, алымӕттаг фидӕртты бындуртӕ ӕмӕ Харзаев бӕрзонд мӕсгуытӕ. Ирон адӕмон сфӕлдыстадмӕ гӕсгӕ зӕдтӕ ӕмӕ дауджытӕ Ирыстоны зӕххыл иумӕ фембӕлынц Хъӕриуы ӕмӕ Уазайы цъуппытыл. Ам фӕтӕрхон кӕнынц ирон адӕмы хъысмӕтыл, Стыр Хуыцау сын цы хӕстӕ бакӕны, уыдоныл. Ацы дыууӕ хохӕй сӕ иу, Уазайы табуйаг хох, ис Дыгургомы. Дард незамантӕй суанг абонмӕ ӕрхӕццӕ сты Дыгургоммӕ йӕ табуйаг бынӕттӕ, кувӕндӕттӕ. Ӕппӕты рагондӕр кувӕндӕттӕ-иу ӕрбынат кодтой бӕрзонд хӕхбӕсты, арф лӕгӕтты. Ам, Дыгургомы, ахӕм лӕгӕттӕ-кувӕндӕттӕ ис Дигорийы зӕды ӕмӕ Ныккол ацӕргӕсы номыл конд. Дигорийы зӕды номыл кувӕндоны цы саджы ӕмӕ домбайы сыкъатӕ баззад, уыдоны нымӕцмӕ гӕсгӕ ахуыргӕндтӕ сбӕлвырд кодтой, ардӕм кувынмӕ адӕм кӕй райдыдтой цӕуын цалдӕр мин азы размӕ. Уӕдӕй абонмӕ цӕуынц адӕм ӕрвылаз ардӕм лӕгты дзуармӕ кувынмӕ. Дигори зӕды кувӕндон лӕгӕт цы айнӕг къӕдзӕхы фахсыл ӕрбынат кодта, уый ис Задӕлесчы хъӕуы бакомкоммӕ. Чысыл уӕлдӕр йӕ сӕрмӕ къӕдзӕхыл ис незаманты арызт фидар лӕгӕт. Абон ӕй хонынц рӕфты мӕсыг. Дӕлдӕр Дыгургомы сӕйраг фӕндагмӕ хӕстӕгдӕр та къӕдзӕхыл ис ноджыдӕр иу цымыдисаг бынат. Йемӕ баст у ахӕм таурӕгъ. Раджы кӕддӕрдӕм сых тынг кадавар уыди, ӕмӕ лӕгты дзуарӕн Хӕресы иу хохы цъасы уыд сыхкъахӕнтӕ, ӕмӕ сӕ уым хъахъхъӕдта йӕ фыртимӕ. Быдыры зӕд хъавыд уыцы сыххытӕ радавын, ӕмӕ йӕ къухы ницы фтыд. Уӕд иу бон лӕгты дзуар сфӕнд кодта балцы цӕуын ӕмӕ йӕ фыртӕн бафӕдзӕхста, цӕмӕй змӕлӕг ма уадза цӕхкъахӕнты фӕндагыл. Цӕхкъахӕнтӕ лӕппуйы вджид баззадысты. Уый быдыры зӕд куы базыдта, уӕд йе гары хуызы бацыд, хӕресмӕ бауад ӕмӕ дзы цӕхх рахаста. Уалынмӕ балцӕй ӕрыздӕхт лӕгты дзуар ӕмӕ фӕрсы лӕппуйы, фӕндагыл цӕуӕг федта ӕви нӕ. Лӕппу йын загъта, фӕндагыл ацыд ӕрмӕст иу егар куыдз. Лӕгты дзуар уайтагъд хъуыддаг бамбӕрста ӕмӕ фат фехста быдыры зӕды фӕстӕ. Фат дзуарыл нӕ сымбӕлд, фӕлӕ Йе зынг стъӕлфӕнтӕй сывзӕрдысты ӕхсӕвы цуры кӕрдо бӕлӕстӕ. Задӕлескы цур дыккаг фат суагъта ӕмӕ уый стъӕлфӕнтӕй сывзӕрд моргы хъӕд. Нал ӕййӕф талыгты дзуар къӕрныхы. Йӕ маст нал баурӕдта, афтӕмӕй йӕ разы цы айнӕг къӕдзӕх фӕци, уый фыццаг кӕрдӕй ӕрриуыгъта стӕй йӕ арцӕй барӕхуыста. Карды цӕфӕй къӕдзӕх афасти, арцы рӕхуыстӕй та дзы лӕгӕт баззад. Уыдон абон дӕр бӕрӕгӕй зынынц уыцы ран. Афтӕ дзуры таурӕгъ. Уыцы айнӕг къӕдзӕхы бакомкоммӕ фӕндаджы был дыгургомы дзыллӕтӕ ӕрвылаз фӕбӕрӕг кӕнынц лӕгты дзуары кадджын бӕрӕгбон. Ацы раны ком у уӕрӕх ӕмӕ райдзаст, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ йӕ равзӕрстой адӕм иумӕйаг стыр бӕрӕгбоны ӕгъдау ӕххӕст кӕнынмӕ. Афтӕмӕй лӕгты дзуарӕн йӕ кувӕндон та ис комы дӕлдӕр ӕвӕрд.
Аци кувдтонӕ уотемӕй исӕнтӕстӕй. Хуӕнхаг багур лӕг Мӕн хуар, хуар ласта цубур дзубанди. Ма мӕн ацинад абилти кунд на адтӕй палола цудӕй бӕрзӕндти. Доммайтӕй хонунцӕ, доммайтӕй худтонцӕ фидтӕлтӕ. Ма будурайӕг ба ацудӕй ма уоми ба надсудӕй зигзагам. Ма е галтӕ ка адтӕй, етӕ нӕбал исхуӕстӕнцӕ, еу фӕззелини, пӕбородти. Ма гаутӕ ка адтӕйтӕ зарди цӕун байдӕдтонцӕ ма ин ӕнӕхаун нӕбал адтӕй ма ӕхе уӕрдунбӕл ниппуцӕу кодта. Ма гаутӕ задни цӕугӕ цӕунцӕ ма ин ӕвӕджи Хуцауӕй тӕрхон адтӕй. Ма еунӕ Хуцау надтал мӕн уйасӕ дор, ма цалхомӕ ниббуцӕуй, уӕрдуни цалх. Галтӕбӕл цудӕй, галтӕбӕл нӕхемӕ.

Ма йедӕр рандӕй будурмӕ, йедӕр идуаричиста май ӕрони ниввардта мӕнӕтӕ. И дур! Уӕрдун ка ӕруорӕдта, е! Еци дур! Ма ӕрбаласта сӕхемӕ. Ма галтӕ дӕр нӕма фӕууӕгъдӕ кодта уотемӕй ӕфсийнӕмӕ дзоруй, тагъдӕр тӕккерей ракӕнӕ! Ма дзӕбӕх ӕфсийнӕвӕджи ма ратӕдтӕ кодта ӕртӕккерей. Етӕ курӕ цӕттӕнцӕ фингӕ, уӕдта дзори нур ба ба уаемӕ ӕртӕ зӕрондӕги нуртӕккӕрдӕмӕ ракӕнесӕг. Ма разелӕн кодта ма ӕртӕ зӕрондӕги ӕрбакодта ма ӕрбадтӕнцӕ ма сӕ сӕрги лӕудтӕй ӕхуӕдӕги ӕфсийнӕ чайнеги хӕццӕ, ма си нивазӕн дӕттуй. Ма и дора ронӕ исласта ма фингӕбӕл ӕривардта. Мӕнӕ е мӕ ервӕзунгӕнӕг. Машин ӕрдзурдта, хӕтӕ-хӕтӕ адтӕй, хӕтебӕй мӕ фӕйервастӕнзӕги. Фарз, фӕккувтонцӕ, фӕнневастонцӕ ма айтӕс хӕдзӕрттӕмӕ рандӕнцӕ, удта бабӕй ӕфсенӕн дзоруй, хенур ба цӕттӕ кӕнӕ бӕгӕни. Ба февналдтай, уосӕ дзоруй, ачи дес цагӕй чи кӕнуй, зӕгӕ. Ма рацӕттӕ кодта, неуазуйнӕгтӕн дӕр цӕттӕ кодта, Косӕрттагӕй ӕндӕр ма гъӕубӕр рахаттӕнцӕ, рацотӕ нӕхӕццӕ зӕгӕ ма ку зӕгъун, мӕнӕ аци над ка хенур дор кӕми, уомӕй дууӕсӕдӕ метри уоддӕр. Уордиги ачирдӕмӕ аци над нӕдзуй, фал уӕлӕ-уӕлӕ чизутӕй ба мӕн ардӕм бархезидӕ. Ма задӕ лесгини кодта уордӕмӕ уобӕлти ӕрхизтӕнцӕ, хедур дӕлӕ дор кӕми кувтонӕ. Мӕхе уоми скувтонцӕ. Мӕ дуари систа ма загъта, ӕ бонӕй фӕстӕмӕ мӕнӕхӕми кувтонӕ фӕууӕццӕг. Мӕмӕ алли анз дӕр ластонцӕ хеуордӕмӕ ковунмӕ. Мӕхе уоми цӕй хеуодӕй фӕстӕмӕ Уасгерги табуйни тварзагъазин бакӕнӕд, хеуоми кувтонӕй цӕй хеуодӕй фӕстӕмӕ мӕмӕ фидтӕлтӕ кувтонцӕ, ӕ бони дӕр мӕнӕ цӕуӕнӕн. Мӕхе уотемӕй равдурстӕй хӕжи куфт кайхе е.
Льгулгомы Лӕгтыдзуары кувӕндонмӕ иу заман советон рӕстӕджы хицауад сфӕнд кодтой адӕмы куывды мауал уадзын цӕуын. Фӕлӕ сӕ кӕй бон уыд бауромын. Раст уыцы рӕстӕджы хӕдахуыр нывгӕнӕг Темыраты Виктор архайдта лӕгты дзуарысурӕт дурыл саразын. Ныв кӕнын ӕй бахъуыд сомы райсомты ӕмӕ изӕрыгӕтты, цӕмӕй йӕ мачи бахъыгдардтаид, уый тыххӕй. Афтӕмӕй дыууӕ ӕхсӕвы баззад хӕхбӕсты. Хӕдзарӕй горӕтӕй цӕугӕйӕ Виктор бинонтӕн ницы загъта, ӕмӕ ныр тынг тыхсти, афонмӕ сӕ зӕрдӕ ӕхсайы, зӕгъгӕ. Куы рыздӕхт, уӕд рабӕрӕг диссаджы хабар. Фыццаг ӕхсӕв куы нӕ ӕрцыд Виктор, уӕд йӕ бинонтӕ сӕхицӕн бынат нал ардтой фыртыхстӕй, ӕмӕ йӕ чызг кӕрты рауай-бауай кодта. Уалынмӕ йӕ тӕккӕ раз февзӕрд цӕхӕртӕкалгӕ урс бӕхыл лӕгты дзуар ӕмӕ йын загъта. ма тыхсут, уӕ фыд райсом дзӕбӕхӕй ӕрыздӕхдзӕн, ныртӕккӕ уал ахсджиаг хъуыддагыл хӕст у, зӕгъгӕ. Афтӕ ӕргом ӕмӕ цымыдисаг у ирон адӕмы бастдзинад Иры кадджындӕр зӕд Лӕгты Дзуаримӕ.
Ирыстон фондз комыл дих кӕны. Ӕмӕ Уастырджийы куывдтӕн кӕм нӕй, цы комы нӕй, уӕхӕн нӕй. Фӕлӕ мӕнӕ ӕгас комбӕстӕ мӕнӕ дыгургомӕй фалӕмӕ хӕцы куывд никӕм кӕнынц. Алчидӕр кувы Уастырджимӕ, фӕлӕ ӕгас комбӕстӕ куыд ӕрӕмбырд вӕййынц, уый ӕрмӕстдӕр уымӕн хӕцы дыгургом. Уымӕн йӕ мидис цы у, Уырысмӕ цы ныхас ис? Общение – это первые знаки дружбы. Вот, ӕмӕ ӕппын иу иннӕй нӕ зоны, зӕгъгӕ, уӕддӕр уымӕн хӕц куыд ныр бацӕуынмӕ, кӕрӕдзи базонынц, кӕрӕдзи баузӕнынц, цард уыдӕттӕй фидауы. Дзӕгты дзуарыл хи бафӕдзӕхсынмӕ, кады нескӕнынмӕ, куывдыл сӕмбӕлынмӕ дыггургоммӕ атын зыдтой йӕ бирӕ байзӕддӕгтӕ. ӕмӕ йӕ уӕздан ӕмӕ хъаруджын абоны цӕрджытӕ. Ӕрымбырд сты ӕппӕт хъӕуты ӕмӕ мыггӕгты минӕвӕрттӕ. Уыдаид дзы мин ӕмӕ ӕрдӕгӕй фылдӕр адӕм, ӕрмӕст нӕлгоймӕгтӕ. Ацы аз фысымы гъдау ӕххӕст кодта Уӕллаг ком.
Йе ркуывды фысым кӕуыл вӕййы? Хъӕусовет, хъӕусовет, разумеется, уый, уый фылдӕр хӕс у. Ӕмӕ кӕнӕ уый хӕдзар, кӕнӕ та чи фӕсӕрӕн дӕр вӕййы, хонон, ӕрхӕссын цардӕнӕртӕгай чъиритӕ. Иннӕтӕ та хӕрхӕцы уавӕрты мидӕг чъиритӕ лӕг куыдӕй скӕндзӕн, фыдчынтӕ куыдӕй скӕндзӕн, ӕмӕ сӕ ресторан теддӕр раттынц ӕмӕ сӕ йом скӕнынц, стӕй сӕ дардӕм ӕрбаласынц. Мах уӕллаг комы мӕ цал хӕдзар сдӕн, уӕлӕ. Фӕлӕ мӕнӕ быдырты ӕддӕм чи ралыгъдыдонӕй, уыдон рахастам ахӕм уынаффӕ. Ӕрмӕгъмӕ ис фондз кусарты. Фондз кусартӕн сӕ сӕртӕ, стӕй сӕ бӕрзӕйтӕ. Уыдон мах уӕллаг комыл фысым ӕмӕ мах уыдоны рдӕм нал асдзыстӕм. Фӕлӕ дзы ис фондз хъӕусоветы. Мӕ дзы алы хъӕусоветмӕ дӕр рарвитдзыстӕм иу сӕр ӕмӕ иу бӕрзӕй. Мӕмӕ гӕсгӕ хой у бирӕ аивдӕр махмӕ гӕсгӕ уӕд. Ӕмӕ хой дӕр сфидар кодта, ӕмӕ мӕнӕ се ппӕт дӕр сразы сты хъӕуыл. Йӕ рӕгъдӕуттӕй цы гыццыл папитӕ базыдтон, уый дӕр хъуыстон, бӕстон хистӕртӕн ӕмӕ уыдоны фӕзмӕгау кӕнын, ӕййафгӕ сӕ нӕ кӕнын, фӕлӕ. Ӕмӕ куывтой бӕгӕныйӕ. Ӕппӕты фыццаг куывтой бӕгӕныйӕ. Дӕ хъӕддаг рӕзтӕ кувинаг лӕвӕрдтой, бинонтӕй кӕстӕр чи уыдаид, ӕмӕ рахиз фарсмӕ. Вот. Нӕ иу чъирийӕ сахызта. Рӕй дӕлӕмӕ дӕттын, цӕмӕ нӕ фӕстӕмӕ нӕ чъири стӕттуццӕг, ӕвлӕ афтӕ нӕ кодтой, фӕлӕ та-иу хӕстӕр дӕхимӕ фӕгуыбыр кӕй, уӕлӕмӕ нӕ райстой. Фӕлӕ кӕстӕр йӕхи фӕгуыбыр кодта ӕмӕ дзы схӕмст кодта. Абон не ппӕт дӕр цингӕнгӕ ӕрцыдысӕн. Нӕ райсомы бон та нын ноджы хуыздӕр фӕкӕнӕд иу нӕ Хуыцау. Дунейӕ нырӕй ӕвзӕрдӕр никӕд у. Фӕлӕ куыд ӕрсабыр уа мӕ сабыр царды куыд цӕрӕн? Нӕ фылдӕр куыстытӕ куывдтӕ куыд уой? Фӕлварс арфӕн Хуыцауӕй лӕвӕрдгӕ. Бирӕ хорз адӕмтӕй абон дӕр зӕрдиагӕй кувынцӕ, зӕрдиагӕй алцыдӕр зӕгъынцӕ. ӕма сӕйгъой Хуцаумӕ цӕун куд фӕккӕса, ӕма иннеан забон ноджы хуӕздӕрӕй куд равдесӕн нӕ хабӕрттӕ, февӕрс арфӕн Хуцау раттӕд!

Дыгургомы лӕгты дзуары бӕрӕгбон ӕрбамбырд кӕны ӕгас комы золаты. Быдыры цард кӕрӕдзе кӕй адард кодта, уыдон дӕр ӕрбаиу вӕййынц. Ахӕм фембӕлды ӕппӕты зынаргъдӕр вӕййы байхъусын комбӕсты хабӕртты, таурӕгътӕ, хуыздӕр чи зоны, ахӕм лӕгтӕм.
Дыгургоммӕ иу зӕдӕ рбахаудти уафон. Зӕдӕ рбатахт, донгайӕ фӕкодтой мӕ кӕуылты рбацыди ӕмӕ кӕм ӕрфысым кодта, йӕ уыдон ын кувынц. Чи нӕ йӕ федта, уыцы хъӕубӕстӕ та йын нӕ кувынц. Мӕ мӕнӕ быдырӕй ӕрбатахти, мӕ фыццагдӕр ӕрынцади уӕлӕ Хӕнӕжы. Ӕмӕ йын хӕнӕз кӕнынц йӕ бӕрӕгбон сабаты, январы мбисты, райсомӕй раджы аходӕн уыд. Уырдыджы та стахт Уӕллаг коммӕ. Уӕллаг комы гьеныр кувӕндӕнттӕ дӕр уым сарӕзтой ӕмӕ-иу кӕм ӕрбадти, кӕм ӕрфистӕг и, гьеуыцы ран мӕ Уӕллаг коммӕ куы стахт ардыджы, уым та фӕссихор кӕнын сӕ бӕрӕгбон. Ӕмӕ алы хӕдзар ну раджы уӕхӕн хӕдзӕрттӕ уыди, ӕмӕ-иу уым галтӕ ӕргӕвстой йӕ кувӕн боны. Йӕ гъуыддаг ма уымӕ гӕсгӕ уыд, ӕмдзӕрин кӕй уыдысты, адӕм хьюсы рӕстӕджы бирӕ уарзтой кӕрӕдзи, ӕмӕ-иу сӕ кувӕн бӕнттӕ рахӕрдтысты хӕдзарӕй-хӕдзармӕ-иу хуыдтой, иу бон сын нӕ ивгъуыдта, фӕлӕ-иу Еудӕгай къуӕритӕ, даже мӕйтӕ дӕр-иу раййӕфтой афтӕ. Уӕллаг комӕй та батахти уыцы зӕд Голармӕ, Голарол у Стыр Дыгурмӕ, ӕмӕ йын уым та кӕнынц ӕхсӕвӕртолиаг кувӕндо. Ӕрохъӕцы сӕрты батахти, мӕ охъӕцы сӕрмӕ цардысты Цакъотӕ, мыггаг. Ӕмӕ Еудон федтой, ӕмӕ Охъӕцы хъӕуы мидӕг иунӕг Цакъотӕ кӕнынц. Йӕ Дыгурмӕ хуынны фӕсфӕдӕнтӕ уыцы куывд, махмӕ та Женятӕ. Ӕмӕ мӕм диссаг уыи, ӕмӕ цӕрӕгтӕн Галиатӕй, Ежетӕй лӕппу уыди, ну, лӕппу йын загътой мӕ цӕрӕгтӕн, хуссары, ӕмӕ гье уыцы Ежейы фырт дӕр федта, зӕд куыд батахти, уый. Ӕмӕ йы сӕ хӕдзары радзырдта Галиаты, ӕма ин иунӕг езетӕ кодтой. Е рӕсӕгдзийнадӕй Сфеттауи ку радзырдта, сӕхимӕ ку бацидот. Хӕдӕлдар уыдысты Донифарс, кӕсгон-ӕлдарӕн хъалон нӕ фыстой, ӕмӕ иу рӕстӕг куы уыди, уӕд ӕлдар йӕ дыууӕ галы ӕрбаскъӕрдта Тӕтӕрс хуыйны. Валом хӕхты фӕстӕ кӕмдӕр Тӕторсыгы хы. Махӕм уыдысты йӕ дыууӕ галымӕ сын сасыкъаты байсӕста сыгъзӕринӕй. Хӕрӕгъдес уый куы базыдта, уыд кӕсгон ӕлдар куыд бауӕндид изӕр ӕмӕ уыцы дыууӕ гал ӕртардта, ӕмӕ сӕ доны фарсмӕ рыскъӕрдта ӕмӕ сӕ ӕрӕргӕвста ӕмӕ дзы хъӕугуывд скодтой. Ну, уыд цы уыдаид, мӕ хистӕр ус базыди, ӕвӕццӕг, ӕмӕ йӕ лӕгӕн радзырдта уыцы хабар. Цавӕр лӕрдар дӕ, кӕд ӕмӕ дын Хъанхъуды дӕ дыууӕ галы ӕрӕргӕвста, уый та куыд хабар ӕмӕ фӕдзырдта Йӕ адӕммӕ ратымбылдзӕ кодта ӕмӕ сын нӕхи хъӕуккаг кӕмӕй уыди, нӕ йӕ зонынмӕ сын уый уыди дзыххӕссӕг. Ма рбацыдысты Есемы тӕхгӕнӕг. Мӕнмӕ ахӕм мӕ фӕстӕвӕртӕ быдыргонд ис, мӕ хом ӕрбадтысты кӕсгон ӕлдар йӕ адӕмимӕ. Мӕ дын кӕсынц, мӕ сын ацы лӕг зӕгъы, нӕ хъӕуккаг чи уыди, Дзӕххӕсӕг син ци уди, уой, уӕртӕ мах кӕмӕ дзамунци есе ӕрбацӕуй. Ма еретӕ, ембалеттӕ фӕсцӕниттӕ хуздистӕ уодон, тӕхгӕнджитӕ. Ет си уидистӕ. Ма уодон фӕгӕппатӕ кодтой ма сӕмӕлдар дзуры. Хӕлаут. Кӕд зыдам мӕнӕ адӕммӕ лӕгдзинӕдтӕр фулдӕр уди ӕвӕццӕгӕн, ма сӕмӕлдар дзуры, кӕд бахайӕр хизӕмӕ нин салам радта, уӕд ӕм ма ци сдзурут? Кӕд бӕхӕй не рхизӕм, афтӕмӕй салам радта, уӕд уӕ хабар кӕнут. Ма сӕм йе се рбахӕццӕ и, бӕхӕй ӕрхизти, ма сӕм салам радта. Сердыгӕй кӕсырдӕм куыд цы хабар, ма йын загътой, мӕ ӕлдар дзуры, мах цӕуӕм Хъанахъуты Есемы. Ма сӕмӕ сайтыгъӕзӕгӕмӕ мӕ дыууӕ галӕммӕ ӕргӕвстон, ма уӕдӕ Есе мӕнӕ уӕ цуры лӕууы. Ма дам дыууӕ галы ныргӕвстай, ныргӕвстон. лӕгӕй-лӕгмӕ ацу дӕ хъӕумӕ, лӕгӕй-лӕгмӕ нӕ хабар кӕндзыстӕ. ма еци ссиди, ма уыцы рӕстӕг ахӕм кӕрдзын кӕм уыди, фӕлӕ хоры кӕрдзын уыди. Хоры кӕрдзын фысы дзидза мӕ сын уӕрас бӕгӕны. Ӕрӕрвыста, мӕ сын загъта, ӕлдарӕн зӕгъут, мӕнӕ уал нӕ хъӕццауы хӕйнагӕй ахӕрут, кӕд уый уӕ зӕрдӕмӕ нӕ фӕцаудӕт, дӕлӕ хъозыты скъӕты, мыггаг скъӕтты хъулон хутимӕ бакӕндзынӕ. Есе адӕм ӕртымбыл кодтам ӕмӕ уӕлӕ хъӕдис уӕлӕ уым нӕзы хъӕдмӕ сын нӕзы ласын кӕнын байдтам, ам доны фарсмӕ сауӕнтӕ кӕм и, уым тигътыл арт кӕнын байдтой адӕммӕ, лӕууыдысты ӕмӕ ӕлдарӕн ӕхсӕвыгон сауӕн нӕ уыди. Нал уыди сауӕн, мӕ стӕй ӕрбазимын задӕлес фаргмӕ моргы хуыйны. Мӕ хордӕм ӕрбацыди ӕлдар, мӕ хом райсомӕй ӕлдар пысылмон адӕймагмӕ Хъуывгъанимӕ рацыди, Мӕ Есе йӕ мӕсыгӕй ӕрвӕла мӕ йын йӕ хъуган фехста. Молдар куысымӕ йӕ хъуган фӕпырхи, мӕ йӕм сӕрвыста, кайахстай мӕхи ӕви дам хъуганы зӕгъы. Мӕ йӕм Есе загъта, дӕхицӕй дӕ хъуганӕй чи стырдӕр у, фӕуй, ома, дӕ хъуган дын кӕд раргъӕвта, уӕд дын дӕхи нӕ раргъӕвтаин. Молдар фестади уыйадыл мӕ фӕлыгъди фӕстӕмӕ.
Фыдӕй-фыртмӕ, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цӕуы ахӕм ныхас, Быдыр нӕ хуыссӕн, хӕхтӕ нӕ нывӕрзӕн сӕ цъуппытӕ зӕдбадӕнтӕ.
Дзуарджын ӕмӕ табуйаг бӕстӕ у Дыгургом. Йӕ бирӕ кувӕндӕттӕ абон дӕр рох не сты. Адӕм сӕм зӕрдиагӕй цӕуынц. Ӕрмӕст, нӕ кадджын дзорттӕн лӕггад кӕнгӕйӕ, раздахын хъӕуы фыдӕлты рагон кувыны ӕгъдау дӕр. Ирон дзуӕртты бӕрӕгбӕттӕ хӕрд ӕмӕ нозты тыххӕй никуы уыдысты, ӕрмӕст ӕгъдауы тыххӕй. Фыдӕлты хъуыдымӕ гӕсгӕ, дзуары бон арвыдуӕрттӕ вӕййынц гом, ӕмӕ ӕххӕст фӕцӕуы ӕргом бастдзинад Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтимӕ. Кӕмӕ фӕкувынц, уыцы бардуаг аргъ скӕны адӕмы лӕггадӕн. Ӕмӕ йӕ аккагыл куы банымайы, уӕд сын арфӕ ракӕны ӕмӕ сын Хуыцауӕй хорздзинӕдтӕ ракуры. Уымӕ гӕсгӕ афтӕ зӕрдиагӕй архайдтой фыдӕлтӕ сӕхи кувӕндӕтты иттӕг аив, уӕздан ӕмӕ сыгъдӕгӕй дарын, хиуылхӕст уӕвын. Нӕ фыдӕлтӕ Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтӕм куывтой ӕртӕ чъирисӕрты, ӕрмӕст бӕгӕныйӕ. Абон та, арахъхъӕй таурӕгътӕм гӕсгӕ ӕнӕзӕгъинаг кӕй ӕрхъуыды кодта, уымӕй, уымӕй уӕлдай водкӕйӕ кувгӕйӕ, Ирон адӕм хӕлынц, Хуыцауӕй сын лӕвӕрд ӕгъдау, уыимӕ хӕлы сӕхи дарыны уаг дӕр.
Мӕнӕ уынут, абон дӕр та Уастырджи куывд уыди Дыгургомы. Тынг бирӕ адӕм ӕм ӕрымбырди, тынг бирӕтӕ зӕрдӕ ӕрбацыдысты, зӕрдӕ куывтой, зӕрдӕйӕ цин кодтой. Фӕлӕ нӕм хъӕндзинӕдтӕ дӕр бирӕ фӕзынди.

Уодвӕстагӕн кувддӕр хуздӕр исы Хуцау. Фал бирӕтӕ не мбарынц, бирӕтӕ хъуыр-хъуыр кӕнынц, нозты фаг нӕ уыди. Стӕй ма мӕнӕ нӕ федтатӕй, фӕлӕ ма къӕбицы фӕстӕ ма кӕсут, стасыди уым. Нӕма рбацыди, куывдмӕ йӕ куывд йӕ разӕй нӕ цӕуы, фӕлӕ цӕуы йӕ фӕстӕ. Йӕ нозт та цӕуы разӕй. Ахӕм хабӕрттӕ тынг

дӕр хорз сты, фӕлӕ хӕстӕгӕн ӕмӕ фыццагдӕр хъуамӕ ӕгъдау уа.
Ивгъуыд ӕнусы дыууынӕм азты ахуыргонд ӕмӕ ӕфсӕддон Темырханты Сослан йӕ чиныг Иры истории афтӕ фыста. Ирон адӕмы дзуӕртты бӕрӕгбӕттӕ сты иудзинады фӕрӕзтӕ. Иу фынджы уӕлхъус фӕбадынц ӕмбарӕй, фыццаг хъӕздыг ӕмӕ фӕстаг мӕгуыр. зындгонд ӕмӕ хуымӕтӕг, ӕмӕ афтӕмӕй иумӕ фӕкувынц зӕдтӕ ӕмӕ дауджытӕм, аивӕй ӕххӕст фӕкӕнынц сӕ фынджы ӕгъдӕуттӕ, таурӕгътӕ ӕмӕ кадджытӕ дзургӕйӕ, хъӕбатыртыл заргӕйӕ, ӕхсӕнадон ӕмӕ адӕмон хабӕрттыл ныхас кӕнгӕйӕ. Уый адӕмы зӕрдӕтӕ барухс кӕны, ныфс ӕмӕ сӕ хъару бауадзы, иудзинадмӕ сӕ ӕркӕны, Уый фӕрцы алы ӕхсӕнадон къӕпхӕнты минӕвӕрттӕ баиу вӕййынц ӕмӕ ӕмбарӕй фембӕлынц кӕрӕдзимӕ, сӕ куывдтӕ, сӕ бӕрӕгбӕттӕ иумӕ фервитынц. Уый у стыр ӕгъдауы скъола. Сӕ иуты уӕлдӕр хизын кӕны, иннӕты та дӕллӕгтӕм къух раттыны бар дӕтты. цӕмӕй иууылдӕр уой ӕмсӕр ӕмӕ ӕмзонд, фидар уа кӕрӕдзийӕн ӕххуыс кӕныны хабар ӕмӕ иумӕйаг уой ӕхсӕнадон ӕгъдау ӕмӕ ӕфсарм. Ирон дины тӕфаг афтӕ арф ахъардта ирон адӕмы цард ӕмӕ ӕгъдӕутты, ӕмӕ афтид сӕххӕст кӕнын дӕр адӕймаджы рӕсугъд ӕмӕ фӕрнджын кӕны. Афтӕ фыста Темырханты Сослан. Афтӕ уыд раздӕр. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй абон дӕр, Иры дзыллӕтӕ сӕ кадджын дзуӕрттӕм кувгӕйӕ, зӕрдӕйӕ ӕнкъарой ирон бӕрӕгбоны ӕвӕджиауы рӕсугъд ӕмӕ арф куырыхон мидис.